adza kusvika pachechi pana vamwe nekuti audzwa kuti une kasoftazi aiwa ibva apo apa dhedhi havadi kuti ndiinde kuchechi dhedhi vapi vanoudza mdhara wako kuti mari yetsvakirai kuno ndasiya ndaisa pasi pechimeti ndiri kutsvaga madzimai emuretriti anoti zvakaipei kunamata jesu zvakaipei kunamata jesu anotiza nelife yake. Vana baba vari muretreat vanoti taneta kuchaya mapoto, taneta kushandiswa navamwe, taneta kutambira mapinatsi, taneta nemamhepo engozi. Rega ndiende kuna Jesu. Kana kune chinhu chekudadira ngachive chimwe chinhu kwete jesu tingadadirana navakomana vedu navasikana vedu but inoti jesu muridzi weupenyu ndinotsvaga anoti mufundisi ini ndaneta nemamhepo muri kundinzwa here ritriti anoti ndaneta unoziva here rikanimbokubatisa riyasi musi wawakayambuka bhodha uchiuya kuno iwe asekuru ndo pavaikanda fodya pasi vachiti tinoda kuona kuti chii chinobuda kwaaenda wakatombouya ukaedzawo kutsvaga vasekuru vako muno but rega ndikuudza kuti ukaita system yekutambira kuteritori yemweya yechina you will never win the battle because vanorwa newe asekuru vakaspecializa nebasa ravo kubva pauduku hwavo now iwo wakuda kudzidzira wamuno mucape town ndauya kuzokuudza manherano yekupopota haigadziri mereji pawakabata meseji kuti anodanana narudo akangobva kuna rudo akaenda kuna tatenda pawakabata yatatenda ukapopota akabva akaenda kuna mary ndauya kuzokuudza manherano kupopota kupedza nguva wadii kupinda mumereji najesu anodzikamisa mamhepo Baba vanoti vakazvikonewa vadzidzi. Bhaibheri rinoti Jesu akati, huyai naye kuno. Paari kuda kunzi mwana ane mamhepo afambewo ainde kuna Jesu, Bhaibheri rinoti mamhepo aya akabva amudonhedzera pasi futi. Eh? Eso ndine vanhu vane hana dziri kurohwa nehana vari mudzimba dzavo. achizvibvunza kuti ndoenda here paari kuda kusimuka kuti auye pano kudai mamhepo ekumusha kwake aya anoti unoda kutibvisa pauri kuti tiendepi anobva amudonhedzera kudzokera kunogara pasofa kune mamhepo ane sistimu yekudzivisa vanhu kuinda pane laifi yavo zvino manhero ano ndo mamhepo andavinga ane system yekubata upenyu hwako kuti utenderere panzvimbo imwe chete wava nemakore mangani uri mucape town asi chawakaita chabuda chii ndiri ngokuudza kuti kana ndawana jesu ndakwana nezvinhu zvose Kunyangwe ndakarara, ndiye anorwa nezvinonditsvaga. Kunyangwe ndakasvinura, anoona zvandisingaoni. Pakanzi handipfuuri, kana ndina Jesu ndinodarika. Pavakati handivaki, kana ndina Jesu ndinorufa. Pavakati handipindi, kana ndina Jesu ndinopinda. Vamwe vari kutondiignowa. vachiti aiwa isu tichiri vasikana ka ndozonamata mwari ndaamai hausi kuona kuti zera rako rava ramai but zviri kubhainda nhai ndiudzei pane mwana here akakrosa bhodha kubva kuzimbabwe kuti ndoenda kunotsvaga basa zera rava rababa iri but zviri kuramba wanzwa pauri papo ende ndiri kunatsoporofita iwe wanzwa nekuti tora juzi rako rawakakanganwa ndikanitarisa exactly zvandiri kuparidza izvo ndozviri kuitika mulife yako izvozvi unogara wakapiwa red card nemhaka yei nekuti pauri pane muchembere anopota achiti kana wosvikawo pabhebhi ambuya ndo vanotanga kuonekwa saka musikana anoerekana atongokuti haa ndichadi zvandichina zvekuita newe anobva abuda zvekukangana nejuzi rake ndangariro dzakutambudza zuva nezuva unoplaya fanika kufarira music tora juzi rako ravakakanganwa ndikaritarisa ndoshaya ruga imbodzokorodza futi juzi rako rawakakanganwa ndikaritarisa ndoshaya rugare wabaiwa nekutarisa juzi uchishaya anoroora uchishaya wekuroora nekuda kwemamhepo anokuwisira pasi paunoda kusvika pamereje mamhepo anokuwisira pasi asi ndauya manherano ndatitora jesu uyo ndatitora jesu uyo ndatitora jesu uyo kamandaraboshi katamaraboshi zvakaipei kuti ugamuchire jesu manherani vana baba nana mai muretriti i am here for nothing else but the name of jesus let this name only be praised zvakadii kuti zita rajesu iri rimbotongawo mumba menyu Mumbotanga kuonana muri dhedhi namhamha pane kugara muchingokweshana vanhu vaviri mumba imomo. Ndauya kuzokuudzai kuti awana Jesu awana rugare. Handisi kukudaidzira kwagwenyaya iwe, handisi kukudaidzira kuyoyefemo, ndiri kukudaidzira kuna Jesu, ndiye mambo wamadzimambo. Come and receive Jesus Christ tonight. There is no other name. Hallelujah. ta zvekuchechi zvinonetsa nandingambodi zvekuinda kuchechi takamboipinda ka iye fm yekwakuruga iya inoenda kurufaro iyi takatomboipinda kuzimbabwe ende vanhu vacho vanonetsa Nhaimi kana chechi ikanetsa inganetsa semanetsero anoita mukadzi wako kuti unorara na 3 wochitanga basa na 5 kozvino uchiri naye wani achinetsa kudero but kuchechi ndokunonzi vanonetsa ndii ndiko ndekupi kunonetsa zviri nani kuchechi nomumba mako mune murume anosevha kuti hanzi inshuwarenzi yachireva girlfriend usanyepa kuti kuchechi vanonetsa iwe Hey. Yeah. Hapana zvaungamborizena ipapo panze ndopaunongoratidza wivhi kuti haiwa upenyu huri raidi but ndati zakiya anonzi hande kumba kwako ndokune nyaya nhasi ndauya muretreat ndiri kuti ngatimbopinda mumba mako mumba mako ndo mune nyaya iwe Amen. baba vanenge vakatarira kunorth Mai vakatarira kusouth, Satani ari pakati akadai maoko achiti ndoda kuona kuti muri murume nemukadzi here mumba muno imi. Indauya kuzongokuudzai kuti let us receive Jesus Christ. He is the only man who can mend the broken hearts. Anorapa moyo. Anotipa kuregerera kune vakatitadzira. Ndiye oga anogona kudhila nezvanetsa mumba medu. Hatifaniri kujusa life semagetsi. Mwedzi nemwedzi unoenda kuchipatara kuti uwane kurarama. Tauya kuzoti wawana Jesu, wawana upenyu. Come and receive Jesus Christ. chero ukasadavira ameni wandinzwa izwi rangu riri kusvika chero kuupstairs ikoko ndauya kuzokunyengetedza manherano imbouya ugamuchire jesu I know you have tried so many solutions, but they never worked for you. Come and receive Jesus Christ for free. Amen. ndiri kunzwika here ritriti toda kumboti guta rino satani ngaamboshaya pekubata panext door pako ngaawane pachipisa ndava varimo vagamuchira jesu akakwira mudenga umo ngamupise ndava varimo vagamuchira jesu ngarimbova guta rakatengwa neropa rajesu Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mudzimba uma haleluya. Ari kushotwa Satani. Manerana pane wandiri kukakata nenyasha dzewakandituma. Murume akarembera pamuchinjikwa anditumira vaviri nevatatu vati enda unotora kuretriti vabve murima vauye kuna jesu pane ari kuzvinzwa mfundisi zvamataura ndo zviri kuitika mumba mangu ndauya kuzongoporofita kuti ndatumirwa iwewe don't worry about what other people are thinking about you But worry about yourself tonight. You never know vana baba nana amai. Maybe ndokutopedzisira kuonana nekuparidzirana. Asi tisati tasangana kudenga. Imbopa upenyu hwako kunashe. Try this Jesus. I know he works. He changed my life. He can change your life too. Taivako pakuti vanhu vaye vatanga asi akati zvuva nerudo mwari uyo ane nyasha kuuya pano hakusi kushaya zvokuita titori varume nevakadzi vane zvokuita but kune chinokosha chinonzi jesu rega kudadirwa navanhu rega kukonkludirwa life nevanhu kuna jesu wakurangarira o oh, ndauya najesu ndauya najesu ndauya najesu Amen. Uri kundinzwa here mwana wamudhara? Ndauya kuzoudza retreat kuti vakanga vajaira kukuona uri murwere uri panhowa uchidadirwa nemudzimai nemurume mumereji vana vachitadza kuroorwa nekuda kwemamhepo but rwendo rwuno vachabvunzana vaudze kuti ndakawana jesu muchinda werugare Amen. Haleluya, kuna Jesu. Haleluya, kuna Jesu. Haleluya, kuna Jesu. Vana amai wendinzwei, zvakadii kuti umbotiza navana vako woti mamhepo haangatongi mwana wangu woti mamhepo haangatongi mari dzangu mamhepo haangatongi basa rangu makore mangani uchiverengera kutenga stendi mamhepo achiita zvaanoda girlfriend dzakatovaka from the same account yemurume wako iwe uri kudadira jesu manherano kwenyu kumusha ndokune mhiko dzekuti hakuna anovaka but ndauya kuzosandura chirevo ndoti najesu unovaka najesu unochata najesu unoroorwa najesu zvinoita najesu unopora najesu zvinoita ndinotaura zvandinoziva ndakamuona murume anorapa ndakamuona murupani murume ane tsitsi takamandarabosh ah, pane ari kundinzwa here manherano umwe woti nhai vanongoramba vachitaura konoizi havainzwe here yatiri kuita ndakatodaidzirwa kuparidzira pane noizi ukatonzwa izwi racho rinotoratidza kuti ndere noizi noizi ndinoramba ndichiti tora jesu ritriti tora jesu ritriti tora jesu tinotsvaga vakomana vanotora jesu vana baba vanotora jesu pavanenge vakuti ndashaiwa ndashaiwa iwe unenge uchikwiridzira mafudzi ako zvako

kubva manhero anhasi vachaziva pawakamira kuti ndakamira padombo rinonzi jesu wenazareta kana ndiri pandizununguswi kana muroyi ngaauye kana zvikombo ngazviuye kana zvifeve ngazviuye kana zvidhodha mudhara ngazviuye najesu ndakakunda yeah.

vajaira kukuona wakadhakwa asi manherano ndinodhikleya vachakushaiwa kubhawa takudhonzera kudombo rinonzi jesu ndashaiwa pami ndashaiwa ndashaiwa pami kuzvipokera hako ndashaiwa pami

ndauya kuzodeclare turning point vamwe amai vambofara mumereji vamwe baba vambofara mumereji vamwe vana vambofara kwavakaberekwa ndiri kunzwika here mwana wamudhara manhero anhasi tochinja rwiyo baba nditererei manhero ano ndiri kuda kumbofarawo kani ndoda kudeclare mudzimba mamakagara umo ndakudzinga misodzi ndakudzinga zvibhakera ndakudzinga zvikwereti ndinoda kuti mumbofara najesu aiwa kuda kuna jesu umbofara iwe haungapedzi lockdown yose uchichema iwe uya kuna jesu uya kuna jesu haungapedzi lockdown uchichema iwe hatingapedzi lockdown yose tichichemaho ndatoka kuudza kuti kuna jesu kunoenda varombo ndiyani akakuudza kuti kuna jesu kunoenda vakapata ndiyani akakuudza kuti kuna jesu Kunoenda vasina mabasa ndiani? Kana newe wakadongorera pahwindo pako, dai kwainzi kuna Jesu kunoenda varombo, unofunga kuti mota idzi dai dziri pano idzi? Ukanzi uya ubate murombo unobatani? Hatina kuuya kuna Jesu nekuda kwenhamo. Takauya kuna Jesu nokuti akafanira kunamatwa. Regedza kutomborizena uchidadira Jesu. Tikanzi budisai madhigirii tinotoabudisa. Tikanzi taurai nendimi totaura nendimi. Tikanzi chipindai mudhiraivhe todhiraivha. Saka ndingakubvunza kuti chauri kuregera kugamuchira Jesu manhero ano chii? yaa zvekunamata ndezvemadzimai izvi rega ndinatsodzikama kana tichitaura zvaana baba hatitauri zvemamiriro ekunze zvesutu netirauzi We are talking of a dead meaning one who can meet all the family responsibilities ah, uri unatsonzwa kuti apa vakuda kupinda muarea yangu wanga wakambogara padhuze naadzimai wakuita uchisuduruka fanika munhu andaenda kutoilet fanika anoda kuvata fanika arisiva meseji yekwauya bva kubasa ndauya kuzokuudza kuti chinopa chiremera baba kugamuchira jesu anondikwanisawo muimbi woti anoda kukumbirwa zvenyu zvokuswera muchizviita big dara muchizviita mbinga pakati pevamwe muchipinda mumba so adzimai vanokufuridzai murume mukuru kuputana kuita seuchabuda kuverenga mapopo ari mumuti washaudwa navadzimai but kunze unenge uchiti zvajesu jesu izvi unodadira anokupa chiremera chekuti vadzimai vagone kukupfugamira kana ivo vadzimai vacho vari kunzwawo kuti aya ndinditori ndinditori you can't see me john sina ndokubvisirwa pfuma yekuuya kuzoita john sina mumba mevanhu ndo mamhepo ka tiri kuti ngainda ah, ndauya kuzongo kugadzirisai tete vakazvikonewa asi jesu wandauya naye anoita kuti adzimai vati mamuka sei dedi iyeyi jesu ndiye anoita kuti baba vaimbonogeza foni iri mukati metirauzi ichiti ikaringa vanomanya kudhaivhira foni vakazara sipo mumusoro kuita fanika kipa weman u handiti hamusi kubatirana mafoni so but muri kuti takabatanidzwa najesu tava nyama imwe indauya kuzokuudzai kuti kana akubatanidzai kana foni haigoni kukuparadzanisai

Haleluya kuna Jesu. Amen. Mazita edu ngarege kunamatwa. Yes. Mazita emachechi arege kunamatwa. Mazita evanhu arege kunamatwa. Asi zita raJesu ngarinamatwe. Yes. Ngaritonge muno muretiriti. Ngaritonge kumba kwako. Ngaritonge kubasa kwako. Ngaritonge kuvana vako. Manherana zita raJesu ndiro ngarikubate. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Malarabo shaka mandarabos. Uripo wakamira ipapo gotamisa uso hwako ndinamati. Mayabo shata. Thank you Holy Ghost. Pawakamira ipapo wakakotamisa uso hwako. As you close your eyes this evening, kana uchinzwa kuti nyaya dzanga dzichitaurwa idzi mufundisi, imwe yacho ine chekuita nelife yangu, but I believe Jesus has sent you for me tonight. Kalaria mandarabo shata manda. Kana uchinzwa kuti I am one of the people whom you have prophesied And you feel and you believe that Christ can change you tonight. Christ can change your situation. He is the only man who is faithful tonight to deal with your situation. If you believe that you are the person whom I've been sent for, I want you to lift your hands tonight. Simudza maoko ako kana wanzwa kuti zvataurwa izvi zvine chekuita nezvanga zvichiitika muupenyu hwangu mandarabosh i can see people in the streets raising their hands for christ taka mandaraboshaka situation yako is not going to be changed by the preacher

He's reconciling a couple tonight. Oh, the Holy Spirit is here. I can feel the anointing. It is moving all over the place. Katamaraboshe terebesa. Yatamarabosha. Mazita Jesu manerano katatarabababasha. Yekelere beketsena mandarabasana. Mazvita Jesu manherano, muridzi weupenyu, muridzi wenyika, muridzi weretiriti. Baba, zvamakandituma kutaura ndozvo ndataura manherano. Baba, izwi rangu nevoi neshoko ramandituma, let it be the seed tonight that is going to germinate in retreat so that your people may worship you in truth and in spirit. Ndinokutendai manherano Mwari. Imi munosandura zvinhu, imi munosandura kurarama kwevana vevanhu. Mbiri ngairege kuuya kwandiri, asi ngaidzokere kuna mambo wamadzimambo, iye wakasika denga nenyika. Baba, tazviitira imi moga Mwari, kurege kuwana anopa mbiri kumazita edu. Ndanamata nekutenda muzita raBaba. neromwanakomana neremweya mutsvene amen omberera jesu manherano aripo here ari kuti mufundisi inini ndiri kuto